Le atu cu kan naunu simi Rosemary sinin amah nih tette khanak caan kan nei la. Mah hnu ah khan keimah nih question tlawmpal biahalnak tlawmpal te ka van nei ṭhan te la. Le amah Rosemary ca kup bengbuin kan sawm hna. Chan ṭha caan sunglawi kan petu kan biakmi kan Pathian a hmasa bik amin thangṭhat um ko seh. Hika vialte a rami vialte hna bawipan thluachuahnak an pe ko hna seh. Ka van thok hlan i chim ka duhmi cu Pathian hi Pathian dawtnak her um hlah seh law Pathian dawtnak hi rak thei hlah ning atu ah hin nam hmai hin zeitluk phaisa man phal man hong ka feel ka duh la lo hi bantuk bia chim ding hi sina balte Pathian dawtnak hi ka theih ve tik ah hin Pathian nih a ka dawt tuk timi hi ka thut pi kho ve lo ca hin nan sina khin ka story hi khi special tuk ruang khin asilo sina balte Pathian ai ai tel ca khin special mi tu khi sile Pathian a ka dawt tuk nak te hi theihter hi kan van duh ve hna caah hin a nan rak ka ngaih piak lai lai a kan sawm hna a ka hngakchit lio te ah hin a khi pumtlamtling te khin a chuak mi si ve ko kin hi te khin pumtlamtling te hoi hngakchia bantuk te khin chuak mi si ve ko ka si ve ko ma khan ka hong thang le kum khat le thariat ka si akhan a lai le tapi khi jen thai ko khi te khi akhin kan ni kha a thu le kan ni nih khan rawl te pawl khi kan chum dih cang mah khi khin kan ni nih khan kan ni kha ka rak duh tuk mah lio cun le khi kan ni kan ni nih khan hong kan pom la rak ra ka ti le e ka ti le tappi kha ka phiat ka phiat le tappi kha tan pa khan kan ni sin kal kha kai tim le ma kha tappi ka tan lio ah khan tappi cung ka um lio khan kan tappi kha a cim a cim tikah khan maka kha ah khan kai tel chih le mei nih khan a ka kangh dih mei nih khan ka pum vialte he a ka khuh dih meiṭil cungah khan keimah kha ka it meiṭil cungah ki pin tikah khan bu sa te pawl chiat ti hei ti bantuk a sa men chuami vialte kha tappi cung chiah dih si tikah khan amah nih khan ak rak ka toih ar ka toih lem acu lio ahcun ka nu nih hin chim le um, uh, a thi la tiin a nung la tiin ho hmanh hin kan rak in ruat lo ti ma ahcun a rannak se khan an rak ka kal pi le se kham pakhat lebang nih cun uh, an rak ka ṭih le ma kha an rak an rak duh lo le an se khan um kha se khan dak an rak ka kal pi ṭhan ma ahcun um, an rak ka kal pi le zeitlung dak ka zual ma ti ahcun khi uh, puan cung le i phah cung hmanh khin ihter awk khi ka rak ṭha lo ka rak ṭha lo le khi um, ban hlan ha chung khin ka pi nih khin ka chimmi khi si le chiti lang tan khi kan toih le mah cu chung ahcun kan rak in ihter te mah cu ahcun nazi cheu dan khin maka kha voi khat khat hlen lengmang hau ti aruang cu ka vun zong hai hawk di cun khi mei hma kan ti cu ka ka thling he ka hang he khan takhan a chuah tikah khan mah tikah khan cun a lin tuk tikah khan khi banhla hna zong cu tlawmpal ah khan cun a uai le a car bantuk ding khin takhan an um lengmang tikhan kha thlen peng kha hau ti mati cun ka hong um tik ka hong um le pathian nih hin mah lio cun a ho hmanh nih hin anung la tein han rak ka ruat mi si lo thantlang khuapi nih khin zeitik dah a thih la le zeitik dah a ruak am vui la timi hi an rak ka hngak asina balte in nu le pa le pi le pu chungkhat salo rual chan a ka dawtu hna thlacamnak thawng kha pathian nih a theih le pathian nih ka nunnak a rak ka zuah a rak ka zuah le mah kha khan ka hngakchit lio te cu ko ka van dam tik ahhin cun lamkal zong hi ka thiam ti lo mate khan ka um le ma khan lamkal hna khat khan am rak ka cunter ṭhan la hram thok ahcun ka ke khi hawi ke bantuk cu si lo nak hin ki hnih te khin ka kal kho ve ka kal kho ve le ma ahcun ka hong upa deuh deuh tikah khan na te khan mah ka thari vialte kha mah mei nih a ka kangnak khan ka thari vialte kha i rok viar tikah khan thari fah ka nei thari fah ka nei lema kha ka thari a fah chiar te kha ka ke ka thari ka khin a dawh deuh deuh le ka ke kha ai kuai deuh deuh le ka ke kha a dongnak cun hi te bantuk khin hong um a sam zong khai sam kho ti lo le ke ke za ta pawl zong khi hoi dang ti ummi khi ke ke za ti khin um khi ke za khi ka lei khi hoi te khan um tikah khan ka um i takhan a fak lengmang tikah khan zingkhat cu ka van tho le mah ahcun keke kha a rak i tom viar cang a rak i tom viar cang le ka kal kho ti lo ka kal kho ti lo le mah cun Ka pa nih khin ṭhingṭhing khi rak ka serpiak. Ṭhingṭhing khi rak ka serpiak lam ahcun atu cu mah hi hin na kal cang la, na ki he ai tum viar cang le kenhnih kal kho ding na si ti lo caah hin ṭhingṭhing na kal cang la rak ka ti. Mah cucu ka rak duh hrimhrim lo. A ruang cu mah ṭhingṭhing ka hman ahkhin cun ka ke kha a ṭha ti la lo le kenhnih in ka kal kho ti la lo timi kha ka rak theih. Mah ahcun ka ṭhiangṭhunh hi hmuh hi ka rak duh lo tuk ahhin a hman cu chim lo. Khi thing an an ponnak hi a hnuleipi ah khin ka va ṭial ma khi thing kha ti khin ka ton. Ka pon hnu le ma kha khan a langh lo tiang ta khan ka rak chiah tawn. Ka rak chiah tawn na sinah belte khin ka ke kha a ṭha kho hlei lo. le a chil chan ah khin cun ka hngakchat deuh leo khan ka ke kha khi thashim hi thiam mi hna nih khan an rak ka hmih an rak ka hmih tikah khin a chel cun ai samh ṭhan tawn mah cu zei ti bang hmanh an hmeh zong khan a ṭha kho ti lo a ṭha kho ti lo le takhan ṭhiangṭhin cum han ka hau changthuin hi ka zawa hin ka duh bak lo ruang cum hi ka hman na hin cun ka kal kho ti la lo zeitik hmanh ka kal kho ti la lo timi kha ka theih asina ti khan te khan ka heng ha langmang ko na khan athal hi lo le ma khan thiangthun kal na kha ka pa ni khan akap sial langmang na akal zong chu ka kal kho ti lo le khitikhin alon khin kalon in chung zong khin makhan avuk wa bakin ka wa ka pa nih aka ti mi chu ṭhangṭhun nai ṭhun ala pai na hoi le sin na kal khola chu chu ruang cun ṭhangṭhun him hang kau ra ka ti lang mang makhan an hok na cun ka lung khadong ve chang le ṭhangṭhun kal na chu ka chong ma te khan ṭhangṭhun ka van kal ka van cho te khan ka zak tang vialte hi ka vialte zong an ma di te khan an rak bao di ma ka khan ti khan ko um le a ke ni in ka van kal kho ti lo te ka khan cun ka khoi le zong ni khin an ka kom du ti lo ka hawile he khin len te kan i chal ah khin a chil cun kai chal ve la ka ti hna khin ka hawile nih an ka ti mi cu nang cu ra duh hlah ke hna na neih ke hna na nei lo kha rak um ko an ka ti a chil ah cun ra ve ko an ka ti na te khin zeitik hmanh ah khin an an group chung te tak khin khin ka um ka um bal lo a chun ah khin a ngakchiat lo kan ti cu len tacat le dawi tuk tak khi kan fuam tuk le a dawi hna khi kan i dawi hna hnga le maka khan a kan to a kan tok mi minung paoh hna nih khan um khi vei amah dawi ding khi si a khin ṭheng ṭhut ne cun zeitim han ka tli kho hlei lo cu mu mu zeitluk an pung ka um zong khin ka tawng duh lo te khin ka um ma te kha khin lin te kai cel zong khin keimah te kai cel pang ko hoi li sin ah khin zeitik man ah khin ko hoi lin khin an chung tak khin an ka khum kho lo cun ka hoi le ni hin a chel caan ah cun an theihmi min paoh hin ka a chel caan cun ke bul nu nan ka ti a chel caan cun ke bei nu nan ka ti a chel caan cun ke na nei lo an ka ti tikhan ate a chil caan cun khi rap chiahnak cep khi pheikalh khi mahna khin ka ta chun nak cu pheikalh bantuk na si an ka ti le zeiro da pheikalh chu ka lo ka ti hna le nak chu pakhat long ki pakhat long na nei cun ko ka man zong pheikalh chu kan chiana ka pau khin a um le mit khan a hung mi sa poh kha rak aw tawn hna cu bantuk nangmah zong nei ṭhial kho lo khi pakhat lawng na nei caah cun pakhat lawng na dir ve le na hmai a hung mi poh khi bawmh na hau peng te na hau hin ka ti mah khan ka hngakchiat deuh lio ahcun khi biaknak hin cuci a khi rak si cuci a khi rak si le mah ahcun khi lo kal khin i khi rak i hlawh khi si tawn le kei kha lo ka kal kho lo ka kal kho lo le mah cun um cicia nak khan ka kal bal lo na te khan adok nak khan kanu cicia nak kal he ka duh tuk ve cu rong cun hong ka kal tar ve ko te khan ke ti le mak khan kanu nih khan kan sia ma te khat chip na le a duh tuk ve le phaisa kan pek lo a kal kho la lo le phaisa no kan pek ko la cu ruang cu nan ci ciah na han rak ciah tar ve ko ti khan kanu nih khan kan siam ah te kha vanul hna le kan siam ah te nen tim cho rak ra ve ko se cha ama cha thang thang a mei zong zin han te po zong khi heu hlei tung lo hoi sin a pei thut ve ko la cun ka ti ma khi khin e ka ti le ka hawile sin kal cu kai ngei tuk ka hawile sin cun ciciah ka va kal ve ni khat ni hi a rauh ah khin ka hawile nih ka tim ca hi nu hi zeitlai hi ka han rak tuah ve hnga lo zong a kal khawh ṭung lo phaisa zong a chuak khomi zong um lo hika a rat mi hi a ning zak hnga lo maw zeirung hlei ka han a rat ve na rat ve na ning zak lo maw ti khin rak ka ti tawn voi kha voi hnih cu kai thei tur tawn lo ma kha khan na te khan ani nu khan a vui tam tuk ti khan kan cun ka chal ti lo le ka kal duh ti lo le ka nu nih zian kal lo ka ti le zei hmanh si lo ka ti khan ka pa he Malaysia hin um le kan sina um bal lo ka nu long khi si te khin ka nu khi pa pa dang pa dir hun rin zong khi a tuan te khin a tha ba tuk la ka til ka nu khi bantuk khi chim hi ka du bal lo ma khan ka nu nih zian kal ni lo in chi na kal lo ka ti zei hmanh si lo ka ti ka hal lang mang te kha khan ka nu ka ti hoi ka chimmi cu kanu khika khin hong ti hlan kiti zeihman zong na tuah khomi um lo zeihman zong na chuah khomi um lo ning zak lo ma zi na rat lengmang in kati te khan kati ma kha kan siang to pol zong khin ma kha kha khi tan sim hai na khin anga dir tar ton te khan ka um hoi ko hoi le len ti ani chal zong a khin len ti kai chal kho bal lo ko hoi ko hoi le kha te khan ka zau na le ma kha khan anih khin ka hin ihpiak tawn hna natikhin anih cu ka ni ko nahin ka thinlung chung khin cun a tap peng a ruang cu ka hawile sinkal kha ka duh tuk ve ngakchia kan ti cu zeihmanh khi to khawhmi dang ka nei lo ka hawile sinkal lawng khi ka duh ve natin ka hawile nih khan ka sam ve lo takah khan takhan ka um tawn le voikhat cu si je si pasator nupi nih khan a ka timi cu Fa ka ti hawi ka ti le ke hnih te kal ṭhan na duh maw? ka ti cawk ma ka kan aw ka duh ko ka ti le ma ka kan thlacam Pathian nih a tuah khawh lomi um lo Pathian na hal la le ke hnih te na kal ṭhan ko la ka ti mah khan cun kai rak nuam tuk mah khan Pathian nih tuah khawh lomi zeihmanh nei lo cu ruang cun thlacam ko thla na cam la le Pathian nih khin a theih la le mei khan ke hnih te na kal ṭhan ko la ka ti mah tikah khan e kati thla ka chu ka cham tuan thlazam dan zong chu sunday school ne kan chit ning cun ka hei cham tuan pathian nangmah chu zeipaoh atu kho mi a sin ti le chu ruang cun ka ni te nang ka kal tar ko ke kal he ka du tuk ve cha chu cha chang voi khat te nang ka kal tar ko thing ka cham tuan na ting ka thlazam nak he atling bal lo ma te kham pathian chung khan ka thin hang peng ka thin kha hang thlo ma la chil ka ti mi chu thian na um tak bala lo na um tak bala lo na um tak hin ka thlazam nak zong na ka le chang la chu chun ka ki afak mi kong zong hin pathian ka ki ka ki pani na ka kal tar kho lo ta la hin na kal tar lo a hin ka ke fang mi ten hong kalak pia ko ka chal bok lo ka ti lai tlang lai chun sidin ok zong um lo ma te khan afa zong khan ke ma in khan ke in zar khat na kha ta khan zar zan chir le ni chir bakhan ha khan ta khan afa ma te khan thlai ka cham to pathian kikifah mi tal cu hung ka lak piak ko ka ti ma cu kikifah mi pin zong cun ka khup zong in hna rak um le zeitik hmanh ma cu ma cu adam bal phun lo ma kha si le thla hi ka rak cam lengmang pathian sin hen damna he ka rak hal ve pathian sin hi keimah keimah thiam tuk te cun ka rak i au sek ve le bantuk hi cawmpiaktu sia te paul an rat ah khin kei nih ka kawlmi cu zeitindah thlacam ning khin ka chimh la le pathian sin khin thlak cam la pathian nih hin ka am na hi ka theihpiak la le ke ni te hin a kalter than ko la timi lawng khi ka tuak pathian dawtnak kong hi ka tuak bal lo mah te ka khin khursaih le camping cu ka kai lengmang ve na te khin zei hmanh zong khi kai chap mi um lo zei zati cu pathian dawtnak kha ka kawl mi si lo mah te khan khat ko um langmah a hneh hnu ahcun kha thla ka cammi a tlin lo tikah khan ka thin kha hang thluahmah ka thin hang thluahmah le ni ni tihin ka um la le ho nih ti lo bi bangin ka thin hna hi a hang le mata khan ka pong mi vialte te khan ke ka khuai ka den di te bakin ka rak um ka ta pa le mang nih cun kan nih cu far he pakhat khi pahra tluk a simi pakhat kan i neih le a dang far dang cu kan duh ti lo rak ti rak sual tuk le tubak hin ka ta le zong hi ka rak hrem hna ka nu ka pa zong hmai zong ka nu nih hin anga ichia sula tin arak ka let bal lo akar le ichiche sual ah khan cun khi van khphok hin ka tap le zeitik mat zong khin nem ko lo zong ngam kho ti lo takhat ka rak um ma chu rong chu zeitik mat khin an ka let tu bal lo ma tik ah khan khi an kale an van kale tik ah le te khan ko an van kale lo khan le kathin han kha zual te khan ka um ka si kha wang peng te khan ka um le ni hnu ah cun ka nu nih ati mi cu biaku naki hi kan tan la le khi ka tu khi kan in bumh tiak la cun lam na kal kho than la rak ti cu liao ka rak du cem mi zeidong zeidong vialte na ham vlei cung sui lungun vialte zong ka pe man na se lo cunak vialte nak man hin ke ke voi khat ten ke hnih ten khin voi khat te kar hlan ke rak du deu ma cha cun kanu kha o krak ti ko ma kha khan khwa ke kavan ruat ki na kha ka hi zau te ka khan khi awa that nam ti lo zong khan ke ma cho pi ke ke te si te ka khan ka siang ve lo ma kha khan kum lei ni rong ka sia khan kum lei khat kum lei ni rong ka sia khan sizung ah khan kalpi ding kha kan ti ka khan hramtok cun takhan ka ke kha ka siang lo takhan ka um ko le anoknak cun ka ke fah zong kha ka celh ti lo cun ka hma zong kha adam bal ti lo tikah khan zeihmanh zong hi thil zong hi ka duh ding zong kai hruk kho lo cun hi phen cu um rih se sakat ma khin apuah chung puah apuah kho chung puah mi ki hruk khao aruang chu ka ke kha tin ai ai kuai tikah khan khan karak um thil hruk kong zong hi karak buai tuk te khan karak um le um ka nu nih a ka tim cu kal cang ko usih a ka ti peng aw khan ka nun khan a ka ti te ka khan aw si acung kan kal la ka ti le rangkun kal cu kai thawh rangkun kal cu kai thawh le rangkun ah khan ka ke kha tan ding han ka ni thawh le khi sizung ah khan sizung pakhat ah khan ka pu le ka pi nih khan a kan chiah le kan nufa khan sizung ah cun kan um kan um le ka ke cu ka hei zoh te khin ka hei siang lo ngai a ruang cu keimah nih kai chuahpi mi te va si tikah khan Tekhan ka hei um le Pathian ka sin ka timi cu Pathian mah cu tiang khi khoi khan ka lu lai tiang zong Pathian zong fanak tin ka dam ter ko voi khat tin kal ka du ko kar khat ti na ka hlan tar hin cun ka nun nak na lak zo zong ha poi lo ka nun nak hi le khi ki kar khat voi khat te hlan ding mi hi ka thlen ngam ko tikhan ka rak ti mah tikah khan thla cu rak cam lengmang na ti khin ka ka cammi ca a tling bal lo ma ti khin ka thin hi hang tuk le pathian ka ti mi ca pathian anun zong hin nung la lo ka ti cun ka kina fa tuk ah hin zei ti thei lo ning ka van he thin kai chau la pathian kan huat ning hi chi thei lo chu ka hei ti la chopal hi na theih than ko ti ka hei ti la kan huat tuk ning hi chu zeizong vialte ti khotu na sin an ti le hi tluk tluk kan au zong hin zei ti voi kham hman zong na ka let lo hi bantuk ka chan mi zong zei ruang dah keimah theng theng te hin ra ka chan tar household ruang dah singa ka nu le ka pa sul ruang mo keimah sul ruang mo ka chung kha silo rual chan sual ruang mo te khana khan ka rak ti ton biachim holh ril khi ka thiam lo te kha khan ka duhnak ka phung ka kal ko la le ruah ziat tu khong ka thiam lo atu tiang khi a cung khin cun ka lung fak ti lo na te khin ka philh khawh lo mi pakhat cu ka mah chung khat khi se le hak chia kan ti chu khi i doi le vei kha kan rak huam tuk ma te khan a hoi pa he khan kan khi ka ni le na khin amma in hman si lo ka ni le na khin rak ral ma chu ka hoi le na khin ka hoil he cun takhan kan kan lut kan chuk lamang ko hna le ka ban khan aka tlaih le dir aka ti le zei zei tin ka te ka dir le ning zak lo mo zei ruang thlam ti mi ma nai chol mang nang ma ning za lo man ke ma hi ka ning zak he chu ruang chi chok ti la kan za pi tu ka ra ka te ma ba ka mi hman nih khin a kan ti ah khin zeiruang dah ka chungkhat nih hin an ka zahpi hnga timi khi ka rak ti ka ke ṭhat lomi hi keimah duh zong si ṭung lo keimah nih kei thimmi zong si lo mah tin si ve ko mi zeiruang dah keimah he tin an ka zahpi hnga ti bak hi ka rak ti a chel caan zin thih hi ka duh tuk Pathian ku nun he ka la chang ko ka rak te le keimah te mah cu liah chang keimah te tha he ka rak ti zu ro chu rak piang thar lo le helmei tlak ding kha ro ti kha rak ti tuk le cun te khan ka rak um tun mi tampi nin jing ka hoi le an si zong ah kan chung khasur wal chan an si po zong khin khi ka dam lo nak khi they take advantage of me in many way ma khi si te ka khin um pacific chu ka chim la lo le te khan an an ka to lo ma ma te ka khan dang kun a chun ka kal la le ka kian ka tan chak la lekin hi tin ka kal kho chang la ma chun hoi ban tun ka tlam tling ve chang la ti ro na khak ra ka nei le khan ka du he khan dang kun kan kal khoi khan ka lu lai tiang zong pathin ka ke ka pe than ko ti hin ka tap ma kha khan ka mitthli he khin khoi khan zong ka rak lut ma kha khan a hramthok cam ahcun ka khup tang khin an rak ka tan le thungse khin ka chunh le ka lung khi cu a fim viar ko na te khi a fah khi cu ka thei lo mah khi khan um ka khup tang khin rak ka tan le mah cun khi khoi khan table zong khin ki itar le ka ke he ko ka the takhan an ka tiam de takhan ka rak chol tuk le hello wa na ka rak hal lang mang na le ka ke le ko zong khan rak ka tiam de takhan ka rak it ma kha khan ka khup tang khan rak tan masat rak tan masat le ma ai an ro mi cho khup tang kan tan achun ki tu zong khi abun afoi de ole chu ro achun anti le khup tang an rak tan piak na te khan ka ma kha am van zau le ashik kha ashik hi ma hi ma hi ashik a ummi si ashik ummi si ta hin dei tik mana dam la lo chu ro achun a khup chong tan than ko si te ka khup chong khan rak tan than ma achun na zi pathum khan rak raw te khan ka rak it ko lo hot lo chu A donghnak ah khin ah sibawi pa nih ka timi cu ka fanu ti hawi ti na ki kha um ti lo a ka ti ka ki khan tan hnu khan mah kha khan ka ki kha plastic anak mi chung te khin an van san mah cu cun an ka ṭem an ka ṭem ning pi cun ka cawl ciamam le ka tho ciamam le ke khong ka pe u ka zoh la ka ti hna mah kha kha an duh lo doctor ti nih khan mah khan hung ka pe ko ka zoh la tu lawng pei ka hmuh khawh cang la cu hung ka pe ko ka zoh ta kho la ka rak ti hna na te khan an rak duh lo mah kha ka ngaih hi rak chia tuk ma leo lebang chu ka rok mi chu pathian na ka do bak lo balai chung na ka chua tar mi jong he khi accident in chok mi ka sila balai chung ka kum mi jong ne ka thai lo na man hi na ka do bak lo nang ma chu um do nak vil te lak asang bik nei tu ne na si ni ti zai pa to kho tu ani na si ni ti zai ma gom to kho mi jom la ado jong na ka do lo te bakham pathian hi krak ni so Pathian sin hin krak zai ka ṭah bu khan khoi khan khong chuak le ka nun khan a ka ti mi cu a fak tuk maw a ka ti le mah cun ka ke a fah kha cu ka thei lo na te khan ka thinlung kha fak tuk ka nu kha ka ti ka nu a fak tuk ka ti mah khan kei ka ti mi kha cu ka nu nih khan cun ka ke fak mi khan a ruah le a ngaihchia sual la ti kha ka phang cun ka rak sim duh lo te khan ka rak um Cu zong cu sizung ah khan kum khat deng kha ka um hawi dang bantuk kha ka si lo tak ah khan ka pum cheu kha ka me hma lawng te si te khan hawi dang rei zong kha a dam kho hoi lo ma te khan siptik na kha lut la voi ni la voi thum khan ka khuai nol ma te khan ka um le ma khan kum khat chung bak kha sizung ah ka um ma cu cun ka tu hna kha an ban ka sar piak tak ah khan ka tu zong kha kai den kho hlei lo ma te khan ka thin hang peng zeitik man ka lungai lom bal lo ka zeihmanh hi ka tuak kho lo tikhan ka um American Malaysia zong khan hna khan tanglei hna khan kan van ra kha khan American hna kha kan van phan te ka khan ketu zong kha mi nih mi dawtnak thawng khin pathian nih ka cung zangfahnak a neihter hna le ketu zong khi keimah nih khin ser hau lo tiin mi nih khan an ser piak la kan ser piak le mah cu zong cun kaki kal kho lo talo ka pa nih atim hika American ram cun ki kal zong um tuk lem lo le na cha hin athak ko la motor in sang le tile chu cun kitu an kan serpiak na cun doctor pa kha kan hal le sia khi kaki hi motor hi ka mong kho la mo ti khan ka rak ti na na mong kho la lo an rak ti ma cun kai zum lo le ma cun doctor te hi panga tiang panga paruk pi ka rak hal na

ka pekmi kha kha ka si kha a dihlak tein ka din viar mah kha ka dinmi he zan hnih deng leng sala si kha ka din viar mah kha ka rak etumi cu pathian helmei ka tlak zong va tla cang ko ding ka huam bak te lo vale cung nun he ka rak ti le mah kha khan si zong cu ka rak din le ka thi bak la te bak khan ka chung le zong ca tikhin an theih suala ka chung le nih cun ka din kha an thei lo takhan ka hei zoh hna le takhan ka it ṭhan ka it le makhan ka ina hun bakhan thi bak ning ka ruang hong ka phok hna se ti kha ka ruahnak se na tikhan pathian hi a ṭha tuk le a ka zang fa tuk le pathian nih hin ka nunnak tu la lo khin hi ka ka cike le ban tu hi thlakhat chung khi a zentar azantar lama cu bu zong cun ka rim hlei lo si cu ka din ṭhan voi hnih voi thum ka din ṭhan adonghnak cun kha siang khan kum tuning kam han ti lo le ka siama nu kha ka zau ka zau lam han ti lo le kam han kam han lo tuk ka hmuh tikah khan sianginn i security pilik pa khao le sizung khan rak ka kalpi mah cu zong cun pilik motor nan rak ka ṭhutter chisim mi ne ka hmuh la le criminal ang rel lak rak ti hoi na lak rak duh hoi na lo le likpa zong nih cun a rak ka ti mi cu a hmailei te hin na ṭhula le criminal an in rel la lo rak ka ti e ka ti le a hmailei cun ka rak ṭhu le khan khan sizung cun kan rak kal kan pahnih cun ma khan kanu kha ara kanu le kapa khan van au hna ma khan kanu kha atap te khan ka um ma khan sizung ah cun atu mental hospital khan an rak ka chia le ma cun zarhni ba he ka rak um doctor pa he kan van i ton pa hin cun doctor zeitik thla ka loi la hi ka um hi ku fuam ti lo ka ti le azia te la hi ka um cun ka thi te tak la ka ti na thi la lo chu rong cun mi kan um tu te ka thi ko la he ka na kum tar cun ti le zia te sizung chu ka fuat tuk mi chu chu rong dong loi tar ko ti hi rak ti rak ka ton ka arak ka avan ka ton pa hin cun zei hi ka hal mi bal lo zeitik lak loi la ti hi rak se takhan ka loi le an hin hu khat in kha an rak ka tin tar zei ti thei lo khan ma khan an rak ka tin tar le si zong khi khi vai councillor sin khan kal an rak ka ti le ka duh hei lo councillor sin zong kha ka duh lo le khan ka kal lo ta khan ka rak um le ka depression zong ka adam hlei lo ta khan um peng ko le ni khat chu ka nu nih khan aka ti mi chu khi kan kan khua khin chom piak tuan um le vai chompiak nak kan kai la ra ka ti khan ka fuam lo ka fuam lo ah ka ti la an chompiak mi zong hi ka thai peng ko cho aza azong za vir chang su rong ka fuam lo kal ko na ma long ka ti na ma ka khan khan kanu khan hong ko kan chungkhar ten do kan kal la chu rak ka tila ka du na lo bu hin ka thil rak ka thlen tar lam khan kan rak kal ma chu leo ka rak efuat tuk ning a hin Malaysia kan um leo hin kan ing ni um minun he rak ka ti tom hei ka zo hei ka zo le yakku a ka ti hoi ka ti la nang cu ti ti o te na nungak lai hi ka ṭih tak a ka ti chu o zia ka ti le ma leo cun ka rak hak che to a sulong hi ka rak thei lo nang cu va zong na nei kho la lo ro ka ti a zia va cu ka nei kho la lo ka ti le nang cu na mui hi ai do ko na hin zungzal ca cu anin du la lo chi khat ca lawng khi anin du la chu cun nangmah chung khar tak na tra le tak bantuk da anin thit lo cun va na nei kho la lo rak ka ti mah tikah khin atu tiang zong khi ka lung chung kha mah kha kha a cam peng na ti khin um Makhan sizung kha khi pumnak cun kan rak kal le mah lio ka rak i huat tuk ning cu thlalang he ka rak i bih le thlalang bih zong hi ka rak ka duh lo keimah le keimah hmuh zong hi ka rak ruahmi cu Pathian nih a ka philh cang Pathian nih a ka daw lo vawlei cung ka ummi hi Pathian zong nih a thei lo a hika ka chuahmi hi ka chuah sualmi si ti khin ka rak ruah mah ahcun dawtnak hi ka rak hlam tuk dakin dawtnak hi a ka pek khula timi hi dawtnak hi ka rak kul ton natein ka hngakchiat lio tin ko patiang pathian in kan dawt tuk timi hi zeitik man hen nikhat man ni chim lo hun a hrel bel lo pathian dawtnak hi keimah nih khin direct hi a ka chim lo zong khin ke khi pakhat khat khin ka thai peng atu ke tu sar te na ke aman fak tuk chumo keimah nih kai sar kho lo chumo ma te kham pakhat long man selo pathum pali phian ka sar piak te khan karok um pathian hin a dawt na khi zeitik man ne a chim har shal bel lo mah ahcun pastor pan a chimmi cu bawipa jesuh nih voidang an chim tawnmi khi si ko bawipa jesuh nih an dawt tuk an dawt tuk hna lai cucaah cun nan caah khin a thi timi kha a van ka chimh takah khan voidang ka theih pengmi khan si ko nate khat mah cu liote cu ka thinlung chung duk tikhin hong lut le ka mitthli hi tla thluahma pathian nih hin mo keimah he a ka dawt hnga keimah zeihmanh a si lomi hi mo a ka dawt hnga timi hi ka lungthin ah hong chuak thluahma ma ka khan ka tap thluahma le ma ka khan pathian dawtnak hi ka thei pathian nih a ka dawt tuk le nikhat hnu nikhat hi mah cu ka depression zong nikhat hnu nikhat si ka kha man ding lo hin pathian hin a ka damter nikhat hnu nikhat hi a hlan cu ni hi a sullam zong ka rak thei lo ka rak ni ko nain ka chungah khin ni timi hi zeidah a si hnga nomnak te tak hi rak um bal lo sinaten atu cun Pathian nih an thangcam a kan nihter khawh cang. Uh, Bible ca pakhat ka van rel ding te um le. Uh, Philippi a ngan pli a hme hlei thum thona a ka petu Khrih thong in thil zei pau hi ka ton ngam ko hna cun um Mathai a ngan hlei ruk a hme kul le ruk. Mi nih hin vawlei pumpi hi co hmanh sehlaw a nunnak a sungh ṭung ahcun zeital a miak, a miak hnga maw? A miak hlah, a miak lai lo. Zeihmanh a mi, zeihmanh nih a nunnak kha a cu ṭhan kho lai lo. Tiin cun Mathai a ngan hlei khat ahkhan le a hme kul le riat ahkhan rethei le thilrit mi vialte hna ka sinah ra u, dinhnak kan pek hna la ti. Hi bantukin keimah bantukin thilrit rethei mi zong nan um ko la. Sinabatin Pathian nih hin ka sin i ra u ti tikah hin mi thimpi le mi tlamtlingmi lawng hna khi ra u ti hna seh law ken hai Pathian sin kal ding hi kai rak i tlak hnga lo sina balte in retheimi le thilritmi vialte hna ka sinah ra u dinhna kan pek hna la ti caah hin kan retheih le kan thilritmi vialte hi amah sinah phum ding hin Pathian hi panh ko hna usih A hlan ahcun pumtlamtlinnak keimah physical body tlamtlinnak he ka rak hal tawn. Asinain Pathian nih hin ka rak herh taktakmi cu a theih le mah hin Pathian nih hin zeitluk in dah ka thlarau hi hi vawlei cung hi ke pakhat nakin hi vawlei cung pumpi nakin a sunlawi deuh timi kha a theih le atu ahcun hi physical tlamtlinnak silo thlarau lei nunnak le damnak tu a ka pek cang. Cu ruangah cun zei bantuk mi nan si hmanh ah Pathian nih hin an an an an dawt ko hna keimah bantuk keimah bantuk man vawlei cung ah a sual mi zong ah um men la lo a ruang cu kei cu Pathian nihsawh mi bak a si snabel tin Pathian nihsawh mi keimah nu zong hi Pathian nih a ka dawt tuk le tu chun ni hna dam mai ka hna a dawtnak hna a ka dir ter a ka chim ter ko Pathian dawtnak hi a tha tuk i mi mi nih hin cun hiti anat ka zoh na nuning zak lo maw zei ruang thlahi bantuk nan rat nan ti ve ko la asina te ahlan ahcun ka ning rak zak tak ko mi sin chuah zong rak duh lo asina te atu ahcun pathian nih hin pathian dawtnak he ka umpi khawh lo ca hin bawipa jesuh hi hi ka ke a um lo man ahin pathian hin khat le ka ke a um lo mi chan khat le um mi hi lomnak bia chimternak chim ding zong he aka cawn pia cun ka neih lomi ka neih lomi lawng ka zoh lawng ka neihmi tu ah khan lawmhnak bia chim ding le ah i lawmh ding zong Pathian nih a kan fialmi si cu ruangah cun um, hika arami vialte hna a pumtlamtlingmi keimah nak cun a pumtlamling tling viarmi nan si ko la asina balte in keimah bantuk nikhat khat ah hi bantuk nan kan cang la lo tiin nan guarantee kho lo Cu ruang cun damnak nan le tlamtlinnak nan neih le hom Bawipa Jesuh hi nan lungthin dihlak te le nan pum dihlak nan neih chun vialte Bawipa he thangṭhat ko u timi kha sawm kan duh hna. Nang a lak ko.